Amatang'ana abete sobo okong'a omogeni esenete ya Nyamira County, ende buna yarenge expected kare omonto ang'we matiang'i, matiang'i mpaka are koenda oo ne biongozi binde bionsi. Okonyora rore mapema abanto mbarenge oo bakobanga ebinto bibere bitato ekogera matiang'i agoika oo onyore ebinto mbibangire. bono inche rende nka confirm first of all korwa ase abanto ba matiang'i naki. Matiang'i ekero maene nkonera amatanga, ekogera communication yarenge obuya. Nkamanya konyora ng'a matiang'i ekero maene nkonera amatanga ayio. Korende nanyore rumours ng'a matiang'i nabente koba cost. But bono ekero nanyarete na amatanga akoenda aria, nkaigwa buya amatanga ayio nabwente abwo, naende gose inche amoganeti, eweekend at least abere somewhere, neba mbwoye isiko anywe echae yoka. Bono ase amatanga aya. Chinkwana nchiore chinyinge sana ng'a makorokwa ng'a omogeni gakorera ng'a eanke yaye nero yamokonyete sana. Tiga ng'ire chingaki echi komoa pole, omosimigwa okong'a omogeni esenete ya Nyamira County. efamiri yonsi pi y'omogaka oyio poleni sana. Basi, kere abanasiasa bare gokwana narenge macho, mpimete ninki kere omwanasiasa agokwana ekero ninche nkerete igaa ngekwanere bono. Nkanyara konyorera ebinto birenga? Bitato. Ebintete gosanga naende nigo iga rero, lakini ntarang'ea gosanga, tiga mbasabe ng'a onye rende rituko ritang'ani okore chividio chiane igaa, gose onye gokora botambe lakini nkwanye gosubscribe, subscribe. Esimi yane nero aa, enamba ya esimi, onye kogani tikogamba nainche, ng'akere esimi, buna bono ekero onye ning'anti monto aina ki amang'ana arabu, ng'akere esimi. Onye gotete go. Sira echanda rinche rende, enamba nere eyio. Bono tiga ng'enderere gogoteba ebinto nanyorete bitato ororo. Ekemo kiabo nigoro ya matiang'i, matiang'i omentire amasasi. Lakini nabasobeire, nkore iga ase ring'ana eri. Amang'ana aya buna mwateba, naende Patrick Osero mbuyakwana. Amang'ana aya tari ng'a nechikura chie chigoti moroche chire igaa chigoeti chindege igoro igaa. Ebi nebi tinankoreta ruga iga esegi, ng'a nche kobuu chikura igaa iga, ng'a nchi gosokigwu. That is what is going on. Ekiagera mwana korora inwe echikura chiegoti aba eserekari gotumia chibesa buna aba gotumia igaa. Nobamenyete igaa kera rituko naende ogoika ase egetuko ebori nonye mbari more nainwe nabarabwo kare ebori igaa. Besa chisiri sukuru. Ebonasi y'abaremi teiyo. Abaremi bechia omemano goakanwa mabeere emetieng'i ene KCC. Kera egento, echi mokoria ne echiang'o, otari ne chi'abanto chibire. Bono enchera eba na goetana ne chibesa chibire bakogunkwa ara, oo, Abana aba baminto, chibesa echi nechiabo gose nechibesa chi'abanto chibire? Ngotoretera bare ebirecha seito iga, ne chisaami totamanyeti.
Gusii ekero abanto bagatengire, omonto agoteba ng'a menta amasasi, igo bono ng'a riogi rimentu, alafu omonto oria ogotenga amente esipidi. rigichi style kabisa bono ikumbe kabisa onye kware gwekumba kende bakanse, okwo nokwo okomenta amasasi but anga omentire amasasi. Kare omanyete twakamorora akoebereria abanto ng'a abana nabo ominto, ntokoramana, nonye more ensemo erii, kora iga na iga, bono matiang'i omoire ogoteba ekemanyeto. Agotebia abanto onye aye na omoibi, aye na omoibi. Matiang'i akaimoka agateba buna. Actually naigwete buya sana aruete omogano oyo buna banyarete konyora ebiongozi ebi bitato bigotenena obo mca Nyamira county ase chi by elections. Mugusu aetwe ekerogo keria ase engencho yaki nero erete ekina koti akabua. Ari nyamaiya momura oria asireti momura omwabo nero riria onyorete accident bono. Bono igoo buna togosuka igaa, gete bono twabeire amo buna abagusii naki chisababu chiagete abanto baria bagatenena na eye na eye. Bono buna tokogamba abagusii baminto, kero ebinto bikobekwa ase igo mbuya, lakini matiang'i nanyarete kora ki ng'a abangwana baria baimkaranste bakaigwanana tiga tochore oyo na oyo na oyo, naende babe bamomogete bakamoonchoka, bakamoonchoka. Bakamanya kogenda bakareta ebiongozi ebing'ao bagasoa kera omonto Yudea, abande bagasoa gose Engai. Matiang'i nanyarete koorokia. Onye Matiang'i oka torosia gokwana ebinto ebi, bono nakwanete, eywo ere buya, tick. Aye kaba Matiang'i bono abente ko stamp authority. Bado taraika, tindi komoakera nkobi bado taraika. Ase naro te tagoika agotogonya, agokwana egento kera omonto gusii oigwa. Eeh bono, Matiang'i oria tomanyete oria o kare. Ee, bono igo mbuya akorete ase amatanga aria, agakwana ebinto ebio bionsi gocha gocha gocha. Egento ekananyorete ng'a matiang'i tabasa koamini bono abanto, nere obwenerete gwekorera ebinto, tiga arabeke ebiongozi kando matiang'i asuke ebiongozi kando akore ebinto kwanza direct gochia ase abanto. Aya ekero oroche goikara ase na ekiongozi rero, baikwana na iga na iga na iga, bakoa kera omonto egento gento biaye. Bakirete iga, ekiongozi keria basangete nere, osoire two term. Bono naki mogokorosia amang'ana buna aya? Igo motiange abanto ikaranse na ebiongozi biaye bakore amang'ana aya. Egento gia kabere, chinkwana nchireo chiankuneti chia abanto babere ngokwanera abwo nkore, eyemo yabo neya mrefu. Engiya.
Ekero ogosapotia omonto omino ase obogambi obonene, iga ere egento ekiya. Igo ntogoteba atomoke buya. Ase igoro yao tinkare gokwana siasa. Lakini nkonya koonchokana na torema, ntoigwete eki abanto bagokwana. Abanto magega yao bori Fred gokoa bare chikura. Nonye chipaere egesori chionsi chianyamira. Twaonchokananire. Mwakera timu eria ende y'abanto baria abaibi. Abanto mbare bakonya kominyokana echindege igora, ne chibesa chieto chiasa. Chibesa chiaito chi'echaye bono ase. Ngaki tokobatebia Saitani ase arambe! Arambe! Onye mokoroigwete, abanto baito. Onye oiranire nyama okoirana ase omogusii, tokore egasi amo tobeke fureti ekerogo. Omanyete ekero tokorigia ekerogo, omobasa kobuga ng'a necheche. Tiga torigie ekerogo intwe, abanto bache gotenena gesieri, goika tobe amo, otari naintwe na atache ase tore. goika tobe amo torigerie Fred chikura yaani onye bogere buna twaenda bogere bamoitabire boika oyo bamoitabire lakini onyore abagusi mbare bange chisese yaani ng'aki orogere egasi tobwate chibaerekisoni ng'aru tokoni yaani ruta okooni gusii ng'a epati eria yabaibi ng'a ruta okoonia oire chibesa korwa narobi oche gosareria fred yaani esikimu iga aria ekero fred yarenge eminista gose nere obegete chirami chionsi bio ng'aki morakore mwakere omonto oruto Atanya gokora kende, nere orarie sikimu. Eye namatemu toire. Eye engemoki. Eye nesegi ya Ruto na Matiang'i. Yaani mwamanya gwakera omonto omo- oruto. Momanye gwakera omonto gasongo. Netogoakera omonto ore esepati y'omogusii, ntocha konyora aibu ng'a atiang'e oboiru sobo. Nocha korwa aria, nocha korwa esikimu gochia bwoye, korwa esikimu aria korwa nyanswa ngochia bwoye, bamanye korika engaseti ng'a matiang'i abwo etu. Igo ntaete mbatome buna omogusii onde bwensi ore aa. obwate ekura gose omoiri oye ase chipaero egesonio eki agachisini mbatome gaki motebe ng'a epati ya Ruto teira kerogo kende gionsi ekerogo kia nyamaiya mwakera omwana oria oria omwana nare omura omwabo akwete. Omwana oyo. Omwana oyo. Om- Tokogenda nya- Nyansiongo twakere mogusu. Tokogenda ekerenyo twakere omonto oito. Goikera agwo tigantigera abwo, ingacha etara isiri na sita. Fred tabwati ribaga, nkwabwate toche gokambeinia ebi. Yaani abanto baire chindege bagokambeinia oboemisie, abaishi ba- chitako basambera igoro aa.
Enchera eye nengiya sana morefu akwanete. Morefu agakwanete buna omogusii omenyete gusii, otagete ebinto bikorekane buna omogusii, ekagera aria ngusii. Akwanete buya sana. Espeech yaye nigo engiya koba eyonyonka, bonsi pi baria bakwanete aria, espeech ya Morefu nigo engiya yarenge, ase abanto bonsi bagokonya matiang'i. Akwanete buya, ekio kegaka ngokia sana. Omanyete gusii, ekero ogokiria nogocha gosokia matiang'i, kende nkeiyo. nibatagete gocha koira, bairane chibesa bagore abanto, baye obomusie boria, abanto b'amatiang'i babue. Bamanye koimoka, bachake korama amatiang'i. Eki nakio babangete. Igo ekerogo ebirogo biria bikorwanerwa bono iga ase chibaelection gusii nigoro ya ma ruto na matiang'i. Chambaete ng'a tari bono ruto ang'ete, matiang'i otomeirwe abanto gusii bakomorama, mwarorwa na omosubati Jerusalem mwanyigwa nakorama kabisa. Otomeirwe ebijana ebike gusii bikomorama, bikomorokia obochayu kabisa. Otomeirwe mpaka abagaka, bakomo orokia obochayu kabisa bakomotebia ng'a nkwanye koboria kende, ebinto ebibe bikone abagusii bagokora, bitari gokorekana nonya muri mount Kenya, lakini bigokorekana gusii, mbiri gokorekana nonya western Kenya, lakini gusii mbobwate chinguru kabisa mokorama amatiang'i. Igo bono fre fre mrefu mbuya akwanete, Muna efumbi yakwanetwe koinyoria abagusii ng'a goika toche amo. Goika toche amo. Omonto onde okwanete buya Joash Nyamoko. Na eba kare two term, namotegerete nabwate epointi gete are okosoa abanto bare ang'e na amatiang'i. Aboretie omonto aroro kemosio naki, obo MCA mbogasire nokoboriwa igaa, nkayio oraye nokonye campaign.

estariete ogokwana omosike oyo needs a lot of support momaisi koganya moiche birero igo totaete to assist abasike onye campaign kerebo gerango kemosi naye naye naye nkobori moiso onde why don't you go and support omosike Fred Nyasiongo naseki motaende mo support omwana oria oria oteneine igare let's do that yaani haitoshi.

ibakoba namatiang'e riare gusii, riria taiyo bachiire. Bono rende tware gosaba abangwana bare ang'e namatiang'e, abanasiasa, swageti bwatesia abanto baria bare eground naro agari bono engoko ki bagende. Boka, ekanachi boka batigarete bono, Kisii county nere oro strong, barongo tari gocha ensemo eye. Bono ing'o naende oroo? Ing'o naende oro ogocha gokora ecampaign iga are bono? Ase abachumbe bonsi pi ba Nyamira County, onchoke, timanyeti gose ng'umbu akare gose nore Kenya. Tokamanya gotwara bono iga e- engoko ero, engoko nere obi b'ODM, na omongwana oyo okorokwa okoru okorwa borabu. Aboka nabo baro, abwo mbuya barenge gokora egasi. Lakini bono mbagokonywa? Mbagokonywa nabande baria mokorigia ebirogo obogavana? Gese bono mogocha moakere amatiang'i ecampaign, motebe ng'a igaa bono toika toe amatiang'i ekero gieki, mokonye baria bareo. Bono orache na oyo ache igaa, moseretie abanto batato, mokonyeti abanto basoire ebirogo biria? Eywo eki egento ekia eng'encho sana. Igo bono togosaba ebiongozi biria birange na amatiang'i, mogotama omanyete ndire ore na amatiang'i agachire America.

Mwa, ekero aro, na ekero ataiyo. Ekero ataiyo gose intwe abare na omoremo ogokwanera amachang'ani kabisa, mogoake ecampaign, mogokonya abanto kabisa baigwe ng'aki amachang'ani naro aike aa. Bono onyora gose ekendesete moro oo, igo kemosie na abanto bande, boka, mbuya mono sana.